Хәерле иртәләр барыгызга да. Әйе, әле шуны да әйтеп Сезнең өчен абидтыр инде бу.
Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, безнең радио тыңлаучыларыбыз тыңлый гына түгел, күрә дә ала. Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә кереп карый аласыз. Вадим, кара әле, менә э, керәшендә, гадәттә, өлкән кешегә дәдәй диләр, әйме? Ә, э, менә татарда бар, наным, нәнәм дип әйтәләр. Кечкенә кешегә эндәш сүз бармы? Менә син миннән яшәрәк бит инде.

Әй, олы кешегә нәрсәләр әй. Ә Үзеңә бездә азрак, кечкенә, ә э, безнең якта кечкенәләргә апаем дип дәшә Әйе. бер. Менә шундый үзенчәлекләре дә бар. Әйтә алмыйм мин э, б- кечкенәләргә. Ярар, Э, юктык юк.
э, Вадим Захаров. э, э.
Ничек соң хәлләрең, Вадим? Э, Иҗат дулкынында кайныйсың, күреп торабыз, күзәтеп торабыз. Ничектер инде һәркем елга нәтиҗәләр ясый башлаган дип тә ишеттек. Әле син Ясый башладыңмы 2025 нче елга нәтиҗә әле иртәрәк. Нәтиҗә дип, нинди нәтиҗә ясарга инде, нәтиҗә, алай мин нәтиҗәләр ясап йөргәнем юк. Ну, теге бөтен... Ну, планлаштырган әйбер була бит, менә киләсе елга план Мин корасың. план белән яшәмим, мин... Ә ничек алай була ул? Мин п- хыял белән генә яшим, план Ә, белән хыял. яшәмим мин. Хыял яшәтә диләр. Гомеремдә план белән яшәгән кеше түгел. Мин Вася. кор- план корып куйсам, минем ул килеп тә чыкмый, бармый да ул. Менә шунда, шул көнне шулай итәм, былай не, не дип уйласаң минем барып чыга торган әҗәбе түгел. Вадим, мин хәзер шок каттым. не Э, Ират кеше мин хыял белән, без ярый хатын кызлар хыялы инде, әйме? Мин хыял белән яшим дигәнеңә мин шок каттым. Бу элегелектән шулаймы? иә элегелектән Нәрсәләр дип хыялландың? Бар идеме синең кечкенә менә чакта? шушындый тормыш турында хыялландым Инде шул тормышка җиткәч тагын да хыяллар. концертлар куясы килде шуңа күрә булыр микән ул берәр заман диеп хыялландым менә шул ә чынга ашмаган хыял бармы
син бөтен хыяллар да тормышка ашып килә но кирәгеннән ал соңрак соңарып бара ма тик үз графиктан үз вакыты диләр бит һәр нәрсәнең дә юк менә шулайдыр инде мин килешәм ни түгел Менә мин кечкенә чакта бик зур хыялым бар иде. Бу башлангыч сыйныфта укыганда, аннан соң инде әдәбият дәресе керә башлагач, мин инде артист булырга хыялландым бит инде, әйме? Мгм. Театр артисты. Ә башлангыч сыйныфта минем милиционер буласым килгән иде. Эй, бөтен кешенең дә милиционер буласы Юк, килгәндер. бөтен кешенең ира- егетләрнең әйе, менә хатын-кызның милиционер Мин булу. буласы килмәде милиционер. Пожарный, космонавт.
Белмим, минем

Шуның белән, Бастырып торам әле дип. шуның белән тәрбияләнгән өчен мин. Шулар белән. Ялгыш кына кассетага башка бер яздырган булмадымы соң? Э, э, Ай, Видеомагнитофонны яздыра торам, пишучи булмагандыр. Әле вакытта юктыр андай озыр. Вадим әллә кая күңеле белән хатирәләргә чумды һәм э, Е. Салават абый дигәч, Вадим, э, синең репертуарыңда Салават Фәтхетдиновның репертуарыннан алынган җырлар да бар. Менә шушы җырларны башкарганда тамашачы кара әле Вадим, ничек башкарасың? Тик Салават яхшырак иде, яисә син яхшырак башкарасың дигәннәре юкмы? Әй, бар инде ул. Теге Салаваттан әйбәтрәк чыга булса инде. Аны язучылар күп инде ул. Мин аны бит яхшы иттереп башкарудан ышан да түгел. Э, Эш Ә җыр, нидә хикмәт? җыр, мин уйлыйм, җырланырга тиештер дип, югалып җапмасын дип. Ул бит югалып ята. Әрәм менә ничектер шундый җырлар. Нәрсәгә Әгәр- җырламыйдыр ул? Мин үзенә дә әйткәнем бар. Нишләп җырламыйсың дип Салаваттан әйтә. Мин узган ел ул минем бер җырны урлаган.
Бартер булды бугай сездә. Мин дә быел сораганда мин әйтәм, э, мин дә әйтәм берәр җырыңны. Тик Җыр юклыктан түгел. Әйе.
Күңелгә кереп калган Әйе, күңелгә кассетадагы кереп җырлар. калган менә шул.
Не, мин дә әйтәм берәрне җырласам дип әйткән инде. Ярар, Вадим, берне, берне. Берне. Сайла дидеме, Берне әллә диеп үзе торды, әйттеме? торды да ул, ул бер җыр икәү булды. Берсе шәфкать, туташы икенчесе. Э, ул бер оныту- онытылмыйсың дигән бер җырын менә быел концертка керттек. Ә, анысын әле мин ишетмәдем. Мин Ә, уйлыйм аны тамашачыларның да бик ишеткәне юктыр дип. Ул- Онытылмыйсың. Әйе, ничектер.
Бер генә куплетын Ый, юк инде.
Әле болай да җырлыйсы бар. Икенчесе, шушы студиягә килеп утырган саен име, миңа гына шулаймы ул, или минем чукыдан тавыш айнымаган була, уянмаган була. Нәрсәгә?
Или салкын тигән була миңа. Гел шундый состояниедә киләм мин. Ә син беләсеңме, без бөтен кешедән дә сорамыйбыз җырла әле дип. Без фәкать Бөтен үзебез кеше. яраткан, җырлый белә торган җырчыларга гына андый сүз туа. Ышаныч булган җырчыларга гына. Соңрак. Бу барыбер җырып чыгачак дигән җырчыларга гына. Вадим, беләсеңме, безнең радио тыңлаучыларыбыз сиңа нәрсә дип язалар? Хәерле иртә. Үзегез генә сөйләп утырмагыз. Вадимны сөйләтегез. Э, Вадим э, белән бик матур интервью караганым булды. Бик нечкә күңелле икән Вадим дигәннәр. Вадим, сине хыял... Күңел нечкәлеге турында киләсе чыгышта. Әйе.

Болгар радиосында реклама. Татарстанның от казанган артисты Рифа Зарипов сезнең шәһәрдә. Өр яңа программа. Эчемдәге тышымда. Беренче, икенче ноябрь байлар сабасы. Өче, Әтнә. Дүрте, Әлмәт. Бише, Чистай. Унысы, унбере, Купмара. Уникесе, унөче, ундүрте, Арча. Унбише, уналтысы, Балтач. Унҗидесе, Теләче. Егерме бере, Яшел Үзән. Егерме дүртенче, егерме бишенче ноябрь, Апас. Билетлар кассаларда.

Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Вадим Захаровка зур уңышлар телибез. Буласы концертларын көтеп алабыз, яратабыз. Син моңа лаек. Тавыш, ут, жырлары, ут, иҗади уңышлар теләп Азат белән Лилия. Рәхмәтегез.
Э, Вадим, һәр вакыт менә шушындый э, җылы, сине хуплап, сине зурлап, сине канатландырып тора торган смслар, хәбәрләр генә кабул итәсеңме, әллә инде бераз күңелне тырный торганнары да буламы арада? Алай теге мин әйтә алмай син артык теге күңелне тырный торган смслар язалар дип. Но меңгә берәү буладыр. Хейтлар сирәк инде. Юк, юк, мин э, мин аны башта кем икәнен дә аңламыйдыр инде. Хейтер диләр бит. Нинди кеше соң ул инде? Ул теге Гел начарны язып Гел начарны язып ятучы кеше икән инде дип э, аңлаттылар инде. Димәк, синдә андыйлар бар хәзер? Ну, шуны мен- меңгә берәү булса гына инде мин алай. Не, Ну, түгел. Нәрсә дип Менә бәйләнә? мәсәлән- Мәсәлән, шуны меңгә бер. Мәсәлән, ф- сәхнәдә футболка белән чыккансың дигән әйбер ул нәрсә соң ул? Ул начар әйберме ул или э, хейтер дип Ул- аталамы инде ул ул? синең- Димәк, ул синең сәхнәгә чыкканыңны күргән. Әйе. Ни- Бу ни- иң мөһиме. ни- ни- Ул футболка ул карап- синең концертыңа килгән, Әйе. димәк. Я социаль челтәрләрдә күзәтә. Бер кеше язган иде менә, ә, аннан соң язганнарын хәтерләмим.

аның иҗатын бик бик яратам бигрәк тә кайтара алмам җырын минем соравым вадимга ул бу тормышта бәхетлеме һәм аның өчен бәхет нәрсә ул бу беренче сорау икенче сорау һәм тагын бер сорау алтын балык тотса үзенең нинди теләген әйтер иде икән мин аңа бары уңышлар гаиләсенә тигезлек телим Хыялый дидең бит, әйдә, хыяллан. Хыяллан әле.
Нәрсә бу?
Иң беренчесе, син тормышта бәхетлеме һәм бәхет синең өчен нәрсә?
Бәхет бөтен кеше дә бәхетле бу тормышта. Дер дип уйлыйм мин. Мин минем өчен бәхет канәгать булу. Мхм. Э, Барыбердән дә канәгать булсаң,

Син Менә балыкчымы? гел Балык якын тотар- кешеләрем, яраткан кешеләрем ян, янәшә булсын иде дип әйтер идем. Шуларның бәхетле булганнарын да күрсәм ярар иде дип теләр идем. Бу бик глобаль булды инде, әйме. Нәрсә дип әйтим инде.
Юк, кайберәүләр бит инде алтын балык тотсам, эх, менә нәрсәне шуны сатып алыр идем, мәсәлән, шулай берне үземдә булдырыр идем. Син глобаль рәвештә үзеңнең якыннарыңның һәм

тотарга китә, дуслар, балык бармы, андый алтын балык бармы дип сорап утыра башлады, шуңа күрә языгыз ансын да. Җәй ә- узып китте, Рөстәм, бер тапкыр балыкка да барып булмады. Үземдә дә шул ук хәл. Бер тапкыр да Үз- булмады. Бер тапкыр барып кайттым Китте инде менә.
балыкчылар җыенымында, дуслар.
Ярар, Вадим, тагын бер кат сорыйм, уянып беттеңме инде? Кем белгән инде?
Әйдә тикшереп карыйбыз, бер чырсыз булмый бит инде. Ничим хәзерлар җырлап Әйе. Әйе. Мөмкин Чөнки булса. э, радио тыңлаучыларыбыз яза, Әйе. Вадимның җырлавын йөрәккә сары майлар булып ята, ул тавышы, ул үзе шундый сөйкемле. дигәннәр. Мөслимнән Ләйсәния апаң дигән. Шулай булгач, монда Ләйсәния апаны һәм радио тыңлаучыларны сөендерергә Мин кирәк. каршы түгел инде.
Мин э, теге килгән саен бу җырлый алганын күрсәтә дип уйлаучы кешеләр булмасын, менә шул хейтерлар дип әйткән әйтү әйтүем. Әллә ниләр Юк, без, уйлама. без сорыйбыз бит аны. Әйдә.

Света музыкалар, алкышлар, сызгырулар.
Әфәрин! Алкышлар әлбәттә, әлбәттә, кая күрә алкышлау. Әфәрин! Кушылып җырладык, биедек, дуслар, сез дә шулай иткәнсездер. Инде безнең радио тыңлаучыларыбыз шундый Тәмле смслар юллыйлар. Эх, тавышы дигән берәү. Әйе, вот Әфәрин, Вадим. Әфәрин, уңышлар сиңа. Бик яратабыз Башкортстан нефтекамы дип Бик зур язалар. рәхмәт. Шундый Вадим- бик күп җылы теләкләр килә. Әйе, э, Вадим, э, нормальный кеше Вадимга начар смс язырга тиеш түгел. Минем өчен ул идеаль кеше дә, җырчы да. Исән сау була күр, Вадим Борисович. Рәхмәт. Синең урының сәхнә түрендә дигәннәр. Вадим, Балык темасына кергән идек бит, әйме? Әйдә план салып куябыз. Киләсе елга Алла бирса.
Борбаш плотинасына барабыз. Шунда чакыралар әнә. Яхшы.
Алла Анда бирса- балык бармы икән соң?
Менә балык бар дигән. Юк, безгә алтыны кирәк син әле. Алла бирса, Алла бирса. Монда енді тыйк әле.
Кызлар бар. Э, Вадим Борисович хыял белән яшим диде бит инде, әйе бит? Әйе. Алла бирса, шул декабрь аенда көтәсеңдер инде, зарыгып.

Менә шундый матур бәйрәмнәрдә генә күрешеп яшик, аралашып яшик. Амин. Бер-беребезнең шатлыкларына гына уртаклашып. Амин. Амин, амин, амин.
Бәхетләргә сусап түгел, бәхетләргә төренеп Әйе. яшәүләр язсын. Шулай бит. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Вадимга юллаган барлык смсларыгызны үзенә аерым-аерым юллыйбыз. Шуңа күрә кабул итеп алыр Алла бирса. Ә инде Вадим безнең радио тыңлаучыларыбызга бәлки теләкләрең бардыр, сиңа теләкләрне бик күп юллыйлар. Мин бу арада Болгар радиосына бик часто килә башладым, ә бик еш. Без сине яратабыз, радио тыңлаучылар ярата. Шулай еш чакырганыгызга, э, радио тыңлаучылар белән, тамашачылар белән тагын бер тапкыр шулай аралашырга мөмкинлек биргәнегезгә. Исән сау булыгыз, исән сау эшләгез.